Eh. Sazu pat sazu pasal thak an se don. Marcha tlang pui ram ani halai. Kal muang em eh. Kal chak don ni em. Oh, tuna khuan poi lian ain phur bor tha a. Sakor.

Ngan tum chhin dawn amaw ni kan tia hei eh chu tiang khu khu hmakcha hi thlamah hian hei an pho sen tuar mai a ni hei hi tlangpui a nia saw saw chu lam saw sialhawk lam side a nia tih hian. Khuu lai hawng an kalna tur chu la nia la thlang deuh hlekah kal chak vak thei lova khu khu kan kalna thlang tur chu nikhum hmarcha in pho duah na khu khu hmarcha an ngah khawp mai a ni a tlai thlah zawng zawng hian hmarcha hmun in tai vek ta hi. chuan oi khale khale lo hawi rawh le tut a hu hu a chang tu pa tur umm le thlawh hma kan thleng chiah hei. thlam nuam lutukah kan chawl a rawihthang an kam tep a ni ngaw rawh a nia hei hmarcha hmun a nia hei a sen suk mai a hla tang chuan a hliah lo hmarcha chu thlam reng reng pawh a sen suk hlawm nasa lam saw sel hawk thlawh hma. Oho ta te khaw hmarcha a ni khaw thlam bula sen khaw eii hei zam zo bawr tha tap tap hle mai a lukhum nen pawh a inrawng e a chi.

hetiang ka kal kha engemaw khut a ni hmuh tur ka la ang a helai te purun an awm a ni aw bahkhawr te aw hmm a helai ami hi per lo va thang a ni lo niang mi pawh per lo va uuhhh. a van nuam khak khak em han hu hu vel chu he khai awk tak maw awk tak lo maw han hu leh pap chhin teng a lehlam ah khan hun tam em mai han det chuah chuah mai saw a hmun khat hmun hnih hmun thum hmun ruk hmun sarih. Woohoo! A khawk nalh khawp mai raih raih mai a insawi kan hre phal o huta mi khu awk tak maw tak lo maw he a per lo vang ve ngawrah aw dawn ang a rawn ti tha leh dawn a. thlam pakhat ah kan innghat a hei kan awm mek a hei hi zia ni lo eng nge kha bush man maw bush man a ni lo awm a meng phawk hlu tawh mai hei hi room thlam tur kan nei lawk ang hei tlangpui thlam hei bai kan siam a bai kan ti dawn nge ni.

buhfai chini chi buhfai chini chi awm tih hian ramriak ve leh lui kal tur tan pawh ajinomoto aieng meizial soda hna tih hrang hrang ni awm tak te awm a vaimim chi awm a cooker a awm a thing a awm a vaithang a awm a. tel te umm torch light torch light hi tha em e aw torch light pawh tha an dah thlap an cheng vawng viau maw he mite hi hei la phiar lai ni awm tak te. mutbu te pawh e blanket blanket pahnih awm a duh chuan mut theih nghal e he tapui pathum pali panga mi panga chu rejain in zawn miahin an awm theih heta hi vai thanga kuh ṭul a lawm awm ṭeuh mai khi thar hlang hlak tichuan hei hi tuizem te. Hi choka lam hmai ta pawn hi chhuak lo lo teng vaithang kan nghak a vaithang en tur hei hmarcha chhumna aih hmarcha chhumna a nia hei hi dekchi an chhum a hei ang hi a nih hi hmarcha chu la turu raih raih khawp a kg ah za thum zali chho a nih leh ngai chuan. an lei trawk dawn a nih hi an luhka pui pawh zau luhka pui lehka pui hei hi lehka pui zai kan tih a hmarchai awm lo ta seh tihian an zai thei dawn tihna ania. hnathawhna hmun a ni miau mai si leh zai theih loh nih hi hmarcha hlir nakhat hi lai te hi hmarcha hmun fek a nia tihian kan vai thang kam kan nghak mek a ni aw zam zo par ramhuaina hlau em em e han ti khale ka rawn lut leh ta zite ho ziah eng nge i thang kam te awk dawn em.

ka nawh zawng zawng kha a bikin keiman ka aw kha ka rawn ti lang lem lo va engmaw rawh ka ka ka hei hi sa aw nia kan chhiar chhin mai mai ang aw khat hnih thum li nga ruk sarih.

kan kal zel a thang sawmhnih dawn lai chu en tawh helai mi hi per lo per lo per avang em per avang kan tih chu le.

ho ho ho saw lai mi pawh per lo a takin a awk zawng zawng leh per lo zawng zawng kha tih lan theih pawn a hahthlak duka a chen lutuk a chuvangin hlawmin han tih lan te pawh a ngai dawn a ni hei hei hi awk tur ang a isin maw le. a kawng te hi hei hi kawng a nia tih hian phet phet mai in a invawi thang a kul chho pang mai a ni chu te chu eih kawng hi te hian a awm a umm.

hmu a hei innak leh phur lutuk a maw tih a rawn vak darh ai ai saw mu tawh dawn ram riak nu ama riak nu amaherawh riak dawn. Shhh lum tuk lum tuk aw pali pali nge ha panga nge pali ka thla nasa tuk.

Hmun nuam em thla lah chu eng rau pui eng rau pui sia hei ah a de ruan mai a ni. a lang thei vek lo umm khileh ka hre zumna kha rawn ti alang ang umm a en leh mek a ni hei awk leh chiah mai hi patil tawlh ni hmiang ka ti mai a patil kha an en lawk patil chu awm lo. a til chu a tawlh lo ni hi a lian ngei mai awk ve tlawt ah kam tha leng a ngai maw a ti nge awk leh dawn mi awk dawn mi. aa ngaw rawh ka sawn dawn sawn teng hei ka kal dawn thang kan en dawn aw vai thang eng nge ti a kha inhnar te kha tuai ve la suit ban vuan suit ban vuan hei suit ban vuan hei engtin mah tih thiang lo a ni e suit ban a vuan engtin mah tih thiang lo a ni e suit ban a vuan engtin mah tih thiang lo a ni e engtin mah tih thiang lo a ni e. keini chu thang a han hmang o vai thang awk tak maw tak maw lo maw an han bei leh nge then ho a infiam nak nak a aww ala kul leh ta khup pawh an awk chuang lo hlawm ru a. chuan chungah kan che leh ta hei phei chu va khan ve aw helai mi hi per a a per a a per a per a per a awk tur awk tur ka ngai a kun dan khian teh a tawk zai zai sina thaih thaih ma. aw var hiar mai khut te khute khute a lian vak lo na aw aw lawk aw ka lo ti thleng aw aw hei a mi chhuk lam anih kha tiro a awk lo man ti nge chhuk lam a chhuk lam a la kam tha leh dung em i kam tha leh e a aw aw amah chauh hi kawngkal anih chuan a rit nalh mai a thau anih hi a tawngtai a nia a kut a cross thlap mai a ni ang a tawk tawk in heti a la nge a patuai boruai pawh hnute a nih leh a la a hur mek vel ang hei hetini hur tih hriat theih dan hei a chute hi khu a hnapa rawn lang chul la. an en zel a awk tha duh vak lo nge ni la hma nge ni hei hmarcha nen ni thawm ala tam tawh thla eng bawk si heta mi hi hei hi ka kam a nia maw aw hei awk a vang ve awmaww eheu awk ve ṭai mai khute. hehe tiang hi awk an tih chu nia eeee emaw a inang hmiang ehe a ke hi pahnih nei ni hi hnung lamah pahnih hma lamah pahnih a aha te chu kuh rap thlak a chal tawh a nih kut kut te. a piang sual a mawni le a nui reng ringawt mai sa chu nui a nui a nui laina awk a nih hi hei hian nia lo awm e then tha reng mai mak tak a ni lekhaw le a awk ve hrim hrim e. nge ruahmi rawn tla hmarchai lo tak tak a maw zan ah maw aii thin ang zak in lo e arti buai rei lutuk chuan emaw hei chhun a nang mah lawm mi. midang i ruai em ka van pui rem rem in wan ngah em em ve in pa chuan thawh pui vak hman lo che tawh khi mai ka lo nun sak che a. nuna lo bik pa chu thawk meuh lo ni lo thawk vak a thawk lo hrim hrim ang umm thlam chu sak pui ve che nga ahau i reta tha tawm ve sing fen tawn chu. an rawn tam saw pawh saw pawh khu pawh khu pawh khu pawh hei pawh hei pawh khat hnih thum li nga ruk sarih rep kua sawm sawmkha sawmkha sawmthum sawmli sawmpanga sawmpawlh sawmpahnih sawmpahnih sarih sawta tang kha an lang teuh bawk a khi lampang mual kha maw. Tumaw eng mawi ti te khan hmarcha ka lo a a va han tul lo set su te aw tak tak a mi a va han tul lo.

chho mai mai erawh tun anga inria dang mah inin riak ka mamawh aw aww hmeichhe tan chuan hlauh tur vek a lawm ramhuai te hmuh theih loh te hriat loh zawng te. a pathian te chu kan nei vek a lawm mahse hmel hriat loh mihring ni si lo sa ni si lo hi hlawm ve lawm saw lai ral leh lam ami eng te sawn rawn chhan hman dawn lo che a mawng phep pawh a rawn hmu hman lo ang khuatlam thanga. Enge pa ber zawk eh motor a khalh tel aw nangmah in riak ngam reng reng a maw i va han ro thap tak em zanah hmarcha lo eeii ropui ve. Hei mak thlak ve hei helai thla an hnaih mite hi a sen chuk a lo ta che hei a sen hlur mai chumi aw hei hetin he khute a chilh bet ve ran mai. Hawr aw ka la hmu aw lian ve lian ve pangai e a la nung hawr aw light nen phone nen oho chhei a lian tha lutuk. a til tawlh a ni lo sorry va vanduai thlak ve a nu niii khawih thlak rai puar tui hmuh duh chawm te a niang no chawm a paila awk tawh tho umm off rih dawn zin kar thang en en leh tha tha tawh mai aw heta te hi. nauh awk a nih hi umm puitling tha pangngai heti anga ngul an awm pat hi chuanin a khan hle a ni phera chiah si lo. perlo deuh anga awm hian hemi hi awk lo awk lo awk lo te hian. helai mi hi a awk lo leh bawk awk lo awk lo a kawp bawr a nih vang hi aw duh loh. helai mi hi awk a ang hle e mai per dan chu thin phan mai in a umm rek be ta saw chho lam a chho sang kai lai eih aw a pawh puitling. lian tha khawp mai khi lamah ka kal o thanga kam tlem a thangsawm hnih tha chauh ka kam a. Pawh theihna tur a ni lo an tlai si thim dawn thim ah te khan vit a an vit tih kha kam tih na awk lo hei pawh he ka lang tel hlawm ve awk thei lo hum. Ni sa kher zing ni kar zing kar ni sa. E ta mi hi ni an ok lo ok lo he po oh thlana tla. imm ka tupa hming lo che a ei hei hi mi kan zing hmeh tur eheu pum pumriat a ni maw sazu pawl zu zu pawl dik tak a hmin hman loh a mi heng te chu a van thau mai mai eih.

ching it bai tur bekang um nen bekang rep nen nula mutbu an nula te pahnih riak ni zan a chhawh chi hi kan hawn tur avang ve pek ni in in pek ngei mai a kan bag te.

tunah ram vak haw lam hi a rawn chhar chho ve leh mai a an then thu chu kan ngaihsak tak tak mai a dan vek chhipui aiya ka tukhum ka to a ri nghat mai perak awm a nih hi hei aw perak ka tih thirzai ka sam a tla tawn lo maw. hmarcha a thak leh tik tek viau ang hei pawh hi e lei ka pui lu ka pui lei ka pui a dik ve ve maw lei ka maw lei ka pui maw eih aha.

intin ang zat loh nange maw kha kha zawng khaw maw kha tin tin khat teh khaw maw umm helai pawh cham dup mai. ram ek in a ni derhken ai nawn tih hla mi derhken kha a ni khuhkhu an hmarcha neih dan a ni hei hi K Z a zathum leh zal inkar a ni awm e ka hrechiang bik lo zathum chu ni ngei ngei.